אונז האלט מען די משנה דף פ ה עמוד א', לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכריה עליו השלום, דער מאן דחודש לכת פנס איז רבי שלמה טויבער לכבוד התורה ולומדיה, רבי יוסל באטניק לזכות רפואה שלימה, רחל ליה בת ברנע, לעילוי נשמת פערל חיה בת רבי אפרים פישל, לזכות הגפן פאר יצחק יוסף בן רבקה. זאגט די הייליגע משנה. וואס? געוואלדיג, יא כ'האב געזען אבער יא. איין מביאין לוי מבית הזבלים, מען ברענגט נישט קיין סולת פאר די קרבן מנחה, נישט פון א פעלד וואס מען דארף פערטילייזן, סאו די א פעלד וואס מען דארף פערטילייזן איז שוואכערע סחורה, מען ברענגט נישט נישט פאר די עומר, נישט פון די שתי הלחם, ווייל קען זיין איט וואזנט פערטילייזד אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אויב ס'דארף האבן העלפ קען זיין איט דידנט געט די פראפער העלפ, אויב אזוי איז שוואכע פירות. נאמבער טו, קען זיין אנדערע פשטים ברענגט רשי און כסף יד, אז די שלעכטע רייעך קען שוואך מאכן די טעם פון די תביעה, און ממילא וויל מען נישט האבן פון אזא פלאץ, מען וויל האבן פון א נעטשרעל אלטימעט נעטשרעל גרעיד עי סחורה, נישט וואס איז צוגעהאלפן, ולא מבית השלוחים, נישט פון א פעלד וואס דארף האבן מען זאל דאס אנטרינקען, מען וויל אגעין ס'זאל זיין נעטשרעלי אנגעטרינקן ס'זאל וואקסן פון זיך אליינס, ולא מבית האילן, נישט פון א פעלד וואס האט אסאך ביימער, ווייל א פעלד וואס האט ביימער, זיי נעמען אוועק פון די נוטריענטס און מאכט שוואכער די תביעה, אדער קען זיין טייל ווילן לערנען ווייל די שאטן, ס'שטערט פון די זון, ממילא איז עס שוואכערע סחורה. ואם האי ווי טאמער האסטו יא געברענגט קשר וועט עס זיין בדיעבד כשר. כיצד היא עושה, וואטס די פראסעס, וויאזוי נעמט מען ארויס די בעסטע סולת? נארא, קודם אקערט מען איין די פעלד איינמאל שנה ראשונה די ערשטע יאר אן איינזייען גארנישט, סתם מען אקערט אויס די פעלד, און ביי שני' די צווייטע יאר זויערע זייט מען עס איין נאכאמאל, קודם לפסח שבעים יום, נישט נאכאמאל, זייט ניסן זיבעציג טעג פאר פסח, והעושה סולת מרובה, און דאס גייט ארויסברענגען מיט א שפע אסאך סחורה, היות די פעלד איז געווען ליידיג במשך א יאהר צייט, און וועגן די זריעה ביז מען פלאנט מען איז ממש די בעסט טיים, דעמאלס די זון העלפט צו זייער זייער שטארק, גייט ארויסקומען א געוואלד פון גוטע פראפער סחורה. כיצד ווי אזוי איז מען בודק אויב ס'איז רעדי, בודק כיצד בודק ווי אזוי איז מען בודק די סולת אויב ס'איז גוט געזיפט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, הגזבר דער גאבע פון הקדש, מכניס ידו לתוכן, לייגט אריין זיין האנט אריין אין די סודות, עלה בה אבק, טאמער עס איז ארויף געקומען שטויב, דאס הייסט לייק א ריעל פיין, שוואכע ווי עס איז נישט דא וואס אנצוגיין, ממש א דאסט, פסילה איז עס פסול עד שיענה פענו, ביז ער האט עס נאכאמאל דורך זיפן, ער דארף ווארטן ביז עס האט זיין פערפעקט, ואם הסליו אויב עס איז געווארן ווערעמדיג, פסילה איז עס פסול. סאו ווען מען זיפט דורך די מעיל איז דא צוויי ריזענס פארוואס מען טוט עס, נאמבער וואן וועגן די גרויסע שטיקלעך גארבידזש, נאמבער טו איז וועגן די שטויב וואס איז דינע ווי סאילעס וואס איז ווארטלעס מען קען נישט טוהן גארנישט דערמיט און אז מען הענגט ארויף סמאוק דארף מען עס דורך זיפן נאכאמאל אז מען רעדט וועגן שטויב ס'ניער אפרים זלמן מרגליות די בעל שער אפרים די בית אפרים די יד אפרים געשריבן אסאך ספרים ער איז געווען די תורה וואס? מת אפרים? אקעי סאו ער האט געפירט אין א גרויסע באנק לפענ ד סאו סאיז געווען תורה גדולה במקום אחד א גרויסע גרויסע עושר איז אמאל געווען אסיפת הרבנים אין זיין הויז ער איז אויסגעגאנגען פאר א סעקאנד מסדר זיין עפעס, וואטעווער, ער האט טו טעיק קעיר אוו סאמטינג, איז איינער פון די רבנים איז צוגעגאנגען צו די שיין האט ארויסגענומען א ספר און עס איז געווען פול מיט שטויב, רופט ער זיך אן אזוי אנדער היז ברעט אז דאס איז אבק ריבית, זינט ער איז רייך געווארן פון די באנק איז דא שטויב, אבק ריבית, אבק ריבית, זיין פרוי האט עס געהערט, די רעבעצין האט עס געהערט רופט זיך אן, און דאס איז אבק לשון הרע, ספאנטעניעס, א ספאנטעניעס ני דזשערק ריעקשאן, אויב מ'זאגט כ'ווייס נישט אויב די מעשה איז אמת, אבער ס'איז א גוטע מעשה עניוועי, זאגט אז הרב סעגאל פון מאנטשעסטער, דאך געווען ידוע אלס די חפץ חיים פון פון דהרייני, האט אמאל געטראפן רבי יענקעלע פשעווארסקי, האט אים געפרעגט פארוואס פארוואס ביי חסידים האט מען נישט געמאכט אזא עסק פון לשון הרע. דער רב, פש, כ'האב שוין לאנג נישט געהערט אזא גוט שטיקל לשון הרע. ס'איז א מין אינען פון א וואק לשון הרע ביי על כפנים. טאמער ס'איז דא א וואק דארף מען עס דורך זאגן נאכאמאל. כיצד עושה? וויאזוי גייט צו די פראסעס פון איינפלאנצן די גוטע סחורה? און נאר ראשונים ראשונים האט עס איינגעאקערט די ערשטע יאר אן איינפלאנצן, די צווייטע יאר האט מען עס איינגעזייט זיבעציג טעג פאר פסח. ובאו אלי האבן א ישיבה געפרעגט א שאלה. מען רעדט וועגן יער טו, היכי קאומא, וויאזוי רעדט איר? נרו, אז עס אקערט איין די ערשטע יאר שנה ראשונה איז שניה נרו, די צווייטע יאר איז.

זיי וואלטן געווען נאנט צו ירושלים, אוי מביאים מהן, וואלט מען פון זיי געברענגט סחורה. נאר גראדע קען מען זיי נישט נוצן ווייל זיי זענען נישט נאנט צו ירושלים, באט דעי העד גוד קוואלעטי סחורה, ווען זיי וואלטן געווען נאנט צו ירושלים וואלט מען עס גענוצט. ווי שאין מביאין את רומי אלא מן המוסדות המדרומות, וואס דרייען זיך צו דרום זייט והן נאנרות לכך, וואס זענען געאקערט געווארן לשם דעם, דאס הייסט אז די ריכטיגע צייט מיט אלע ריקווייערמענטס, געאקערט און געזייט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, שבהן חמס זרעך, אויף די שטעטלעך וואס זיין לעבן די זון אויף דרום זייט, די זון גייט ארויף אויף דעם, ס'שיינט אויף דעם זרעך, מהן חמס שכז, ממילא דעטס די פערפעקט די אלטימעט וועי. כיצד עושה? שטייט ווייטער די ברייתא, נא ראשונה ראשונה מעקר די ערשטע יאר, שני' חורש ושונה, די צווייטע יאר עקרט ער צוויי מאל, סאו די ערשטע יאר איז אלס ניער פאר די זמן הזריעה, נאכדעם זייט מען עס איין נאכאמאל ממש ווען מ'גייט איינזייען, מעקרט עס אויף נאכאמאל ממש ווען מ'גייט איינזייען, וזוי ר' קודם פסח שבעים יום כדי שתהיה סמיכה לחמה זאל זיין ווען די זון איז אזוי ווי ס'דארף צו זיין דעמאלס איז די בעסטע וועג דעמאלס זאלן די סידס זיין אינעווייניג ועושה קנה זרת ושיבולת זרעותיים סאו יוזשעלי די סטאלק וואס האלט די תביעה איז סאך גרעסער ווי די חלק פון די תביעה אליינס די חלק פון די ווייצלעך דא אז מ'טוט עס אויף די ריכטיגע וועג גייט נישט זיין אזא גרויסע חילוק צו די סטאלק גייט זיין צוויי זרעות'ס און די תביעה, די שבועות, פארקערט, די די קנה גייט זיין איין זרז, די שבועות גייט זיין זרזים נאר צוויי. וקוצר ער שניידט עס, מעמר ער מאכט בינטלעך, ודש ער מאלט עס, ער מאכט א שייער, ודשן ער מאלט עס, וזורע ער ווינטשאוועלט עס, און בורר וטוחן ער מרקד מען זיפט עס דורך, ומביא א אצל גזבר, ער ברענגט עס צו די גאבע פון די בית המקדש, וגזבר מכניס ידו לתוכה, די גאבע לייגט אריין די הענט אינעווייניג. אם אלסו בא אבק, טאמער איז ארויפגעקומען סמאוק, אויב מען לויז זאגט ער אים חזור ונאפה עושה שני' גיי זיפ עס דורך נאכאמאל איטס נאט רעדי. משום רב נתן אמרי הגזבר סח ידו שמן, אז ער זאלבט זיין האנט מיט אויל, און מכניס את אויך ער לייגט אריין זיין אוילי הענט אינעווייניג אין די סולת, עד שמעלה כל אבקה, און מיט דעם ברענגט ער ארויף אלע שטויב. סאו נישט אז ס'איז געווען א בדיקה, נישט אז מיט דעם האט מען געטשעקט אויב ס'איז רעדי, דיס וואס די פראסעס טו קלין איט, פון ארויסנעמען די גארבידזש דורך אנשמירן זיין האנט מיט אויל, און דאס האט אוועקגענומען אלע שטויב. קטנים מיר, עס האבן אבער געלערנט אין דער ברייתא, די צווייטע יאר חודש ראשון האט מען געאקערט א צווייט, עטליסט א צווייט מאל, קען זיין אפשר אפילו דריי מאל, אויב אזוי, דאס איז אויך די שיטה פון אונזער משנה. זאגט די מרא דאתרא, מאך לויט וויאזוי דו לערנסט פשט אין די משנה מיט פון די ברייתא, מיינסט ניתן לו כתו נשונה, אין די משנה שטייט נישט אז די צווייטע יאר האט מען עס געטון צוויי מאל, נאר איין מאל, סאו ס'שטימט לכאורה עניוועי נישט, ברייתא כתו נשונה, אין די ברייתא האט מען געלערנט אז די צווייטע יאר האט מען עס געטון צוויי מאל, סאו ס'שטימט נישט אזוי עקזעקטלי ווי אונזער משנה. דברים פ ה יומא דאית הוא, לא קשיא עס נישט קיין סתירה הוא, די משנה רעדט זיך ביי א ווידו, עס איז שוין געווען באארבעט פאר מען האט גע'אקערט די ערשטע מאל און ממילא איז גענוג איין מאל אפילו אין די צווייטע יאר. כאן, דא אין די ברייתא רעדט זיך בשע איין אבידה, די ערשטע יאר האט מען עס נישט באארבעט פארדעם, אויב אזוי דארף מען עס טון די ערשטע יאר און די צווייטע יאר נאכאמאל. מאי הוה לו, באטאם ליין, וואס איז די ריכטיגע וועג, וויאזוי האט מען דאס געדארפט טון, וויאזוי האט מען גע'אקערט די פעלדער, האט מען גע'אקערט די צווייטע יאר אדער נישט? טאָ שמײכלט און ברענגט אַ ראיה, אַז די פֿעלד דאַרף נישט האָבן קײן אַקערן די צװײטע יאָר פֿאַרן אײַנזײען. די תּענית אונדז האָבן געלערנט אין אַ ברייתא, אַז די ערשטע יאָר, נאָר חציו, האָט מען געאַקערט האַלב פֿון די פֿעלד, װיִאַזױ ראיה חציו, מע האָט אײַנגעפֿלאַנצט אין די צװײטע האַלב. די צװײטע יאָר האָט מען געטאָן נאָר חציו, די װאָן װאָס מע האָט פֿאַר יאָר געזײט, האָט מען די יאָר געאַקערט. וויאזוי רעיא חצר מ'האט גענוצט די אנדערע האלב האט מען איינגעזייט און אזוי איז עס געגאנגען יעדע יאר האט מען געפליפט מ'האט געטון ווי ס'האט מען געאקערט פאר יאר האט מען געזייט די אנדערע יאר אזוי ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין צוויי מאל מ'זאל אקערן צוויי מאל דאס זעט מען אבער די צווייטע יאר ווי מ'האט געפלאנצן האט מען נישט געאקערט אמר רבי יוחנן איי מביאין עשו עומר אלא מן השדות המדרומות ברענגט נאר די תביעה פון די פעלדער פון די דרום זייטיגע פעלדער שבארץ ישראל, שבהן חמה זרחת און מהן חמה שקעת, דארט שיינט די זון, ס'גייט ארויף דארט און פון דארט גייט עס אראפ. תניא נט מא הכי, כ'האב אזוי געלערנט אין א ברייתא, אבער שאול אומר, אומר היה בא מבקעת בית מקלע, דער אומר איז געקומען פון א פלאץ פון א טאל פון בית מקלע, כבת שלש סאה אין הויז, די פעלד האט געהאט דריי סאה, וסדה מדרומית הויז, סאו ס'איז געווען א פעלד פון דרום זייט, ובאה חמה זרחת און ממנה חמה שקעת. די ערשטע יאר נאר חציו וזרעיו חציו, איין האלב האט מען געאקערט, איין האלב האט מען איינגעזייט, און די צווייטע יאר האט מען געטון די צווייטע חלק נאר חציו וזרעיו חציו, וואס זעהן מיר פון דעם אז מען האט נישט געזייט, מען האט נישט געאקערט די צווייטע יאר. ר' חלקי בר טוביה הב עלי קרני דארה, ער האט געהאט א קארנער שטיקל פראפערטי, א גוטע פעלד, נאר חציו וזרעיו חציו, ער האט געפאלאוט די פראטאקאל, ער האט געזייט האלב און ער האט געאקערט האלב, די צווייטע יאר נאר חציו וזרעיו חציו די פארקערטע, ועבדה על חד. טריי, און אויף א פלאץ ווי פאריאר האט עס געברענגט איין טאן, האט עס די יאר געברענגט צוויי טאן, איט דאבלד, און מען זאמלן לי לחיטה לסמידה, מען האט פארקויפט די מעהל פאר סולת, און ממילא זעהן מיר אז דיס וואס די פראפער וועי טו דו איט. געשטאנען אין די משנה, ואם עס ליו פסילה, טאמער עס איז געווארן ווערעמדיג, איז עס געווארן פסול, איך מיין איך געדענק פון מיין טאטע זכרונו לברכה האט נאך געזאגט פון רבי חזקל רוט, איינע פון די ריזענס פארוואס חסידים האבן נישט אזוי מקפיד געווען אויף ישן, איז געווען וועגן די ווערים. ווייל ס'איז מער שכיח אין יא שוין צו זיין ווארים און איין ווארים איז אכט דאורייתא'ס זיכערע דאורייתא'ס און ממילא אלס חשש פון דעם אזוי מיילער. אזוי מזונות. וומס ליו דיס וואס נאט אפראווד ביי די סערטיפיקעישאן באורד הואעווער הערט. וומס ליו פסילה איז עס פסול. תנו לי רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא.

גייט ער באקומען מלקות פארן מקדיש זיין א בעל מום פאר א קרבן? צי זאג איך כיוון די פסול כבעל מום דומה, היות ס'איז פסול איז עס אזוי ווי א בעל מום און איינער איז מקדיש א בעל מום דארף באקומען מלקות, אוי דילמא אדער קען זיין איין בעל מום אלא ביי בהמה, ביי בהמה איז דא די כלל פון א בעל מום, ביי א ווייצלעך איז נישטא די דין פון א בעל מום און מילא האט מען נישט באקומען קיין מלקות, טייקי בלייבן ביי די שאלה. תנא נאסר מ'האט געלערנט דארטן א משנה, מסכת סמידות, כל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח, א האלץ וואס האט באקומען ווערים קען מען עס נישט נוצן פאר קיין פייערוואוד, אמש מי לא שני אלא לך, נאר טאמער ס'איז געווען נאס און ווערעמדיג, אבל יבש, אויב ס'איז געווארן פארטריקענט און ס'איז געווארן ווערעמדיג, איי געס איטס סאו מאטש מאר קאמען ענד איזיער טו קלין, גאר עראי, דזשאסט פיל דעט פיס ווי כשר און די רעסט פון די האלץ איז כשר, שנייד אויס די שטיקל וואס איז ווערעמדיג, די רעסט קענסטו נאך ווייטער נוצן. מוהרא ר, ווילסט זיך זיין א קדושה, האט מקדיש געווען א האלץ וואס איז ווערעמדיג, מאי שיל קהלא משמעל מ, גייט אוועק קומען מלקות אזוי ווי ביי א באלמין ביי א בהמה אדער נישט? כיוון דער פסל איז כבעל מום דומה, היות עס איז א פסל און עס איז אזוי ווי א בעל מום, אויב וויל מען אדערקענט זיין אין בעל מום אלא בבהמה, אין די גמרא אין די צוג טייקי, לאמיר דאס רעכענען פאר נאך א בלאט, און אויף דעט נאוט טענק יו פאר ליסטענינג, א גוטע וואך, א גוט שבת, א מדריגה, א געזונטן זומער, גוט וואך, גוט שבת, און אלע גוטע זאכן, די אייבערשטער העלפן זיך זעהן מיר צו שוין מוצאי שבת, געזונטערהייט.